Salam gadyrdan ildeşler, mähriban doganlar! Dogrulyk ýoly atly gepleşigimize hoş geldiňiz. Siziň bilen teleekranlar arkaly habarlaşyp bilýändigime gaty begenýärin. Rebbimiz Hudaýyň parahatlygyny, Onuň merhemetini, rehimini siziň üçin dileg edýärin. Rebbimiz Hudaýyň biziň üçin bolan niýeti, arzuwy, maksady gaty ajaýypdyr we hoşniýetlidir. Hudaý bu sebäpden dünýä Halasgär iberdi. Bu sebäpden hem şol Halasgär Mesihiň dünýä gelmegine bolsa Hoş Habar diýilýär. Şonuň üçin biz siziň bilen şol Hoş Habardan, ýagny Injil diýip atlandyrylan Hudaýyň Ýazgylaryndan öwrenmegi dowam ederis. Bilşiňiz ýaly, biz siziň bilen birnäçe gepleşiklerimizde Injiliň Ýahýa bölüminden öwrenýäris. Biz şol Ýahýanyň Hoş Habary, ýagny Injiliň Ýahýa bölüminden Isa Mesihiň hakykatdan-da dünýä inip gelen Nurdygyny, Halasgärdigini we Hudaý bilen bir bolan şol Hudaýyň ähli zady ýaradan mukaddes Sözüdigini we bizi halas etmek üçin göklerden dünýä inip gelendigini siziň bilen öwrenipdik. Bu günki gepleşigimizde hem biz siziň bilen şol Injil kitabynyň Ýahýa bölüminiň sekizinji babyndan öwrenmegi Dowam ederis. Hudaýyň ýazgylary haýran galdyryjy. Hudaý öz ýazgylary arkaly bize hakykatlaryny aýan edýär. We Isa Mesihi tanamak üçin, hakykatdan Hudaýyň adamzat üçin bolan maksadyny tanamak üçin Onuň ýazgylaryny öwrenmelidiris. Bu günki gepleşigimizde biz hakyky şaýatlyk barada, Ýagny Hudaýyň şaýatlygynyň, Hudaýyň Mukaddes Ýazgylarynyň şaýatlygynyň Isa Mesih baradadygy barada öwreneris. Çünki Isa Mesih barada adamlarda dürli pikirler bar. Emma biz adamlaryň pikirine ýa-da başga bir dindäki düşünjelere ýa-da Isa Mesihe degişli bolmadyk we ynanmaýan adamlaryň düşünjelerine eýermän, Hudaýyň Özüniň şaýatlygyna, hakyky şaýatlyga ynanmalydyrys. Çünki Hudaý Isa Mesih barada hem şaýatlyk etdi. Şonuň üçin, biziň Isa Mesih barada edýän gürrüňlemimiz ýöne bir kimdir biriniň pikirine däl-de, Hudaýyň ýazgylaryna, ýagny taryhy şaýatlyklara salgylanýar. Bilşimiz ýaly, her bir taryhy waka, taryhy faktlara, ýagny taryhy şaýatlyklara daýanýar, esaslanýar. Şonuň üçin Hudaýyň Ýazgysy-da, Isa Mesih barada edýän gürrüňlemimiz-de taryhy şaýatlyklara, hakyky şaýatlyklara esaslanýar. Şonuň üçin biziň ynamymyz, Isa Mesih barada edýän gürrüňlemimiz toslama, adamlar tarapyndan döredilen bir zat däl-de, Hudaýyň Özüniň adamzada beren hakykatydyr. Bu sebäpden, ýaňky Isa Mesihiň resuly bolan Ýahýanyň birinji hatynda, ýagny birinji Ýahýa bäşinji bap ýedinji aýatda Hudaýyň şaýatlygynyň wajyplygy barada şeýle diýilýär, Şeýlelikde, üç şaýatlyk bar, Ruh, suw we gan. Bulaň üçüsiniň hem şaýatlygy birdir. Biz ynsanlaryň şaýatlygyny kabul edýäris. Emma Hudaýyň şaýatlygy has-da möhümdir. Sebäbi Hudaý hem Öz Ogly hakynda şaýatlyk etdi. Hudaýyň Ogluna iman edýände, Hudaýyň şaýatlygy bardyr. Kim Hudaýyň Öz Ogly baradaky şaýatlygyna ynanmaýan bolsa, Ol Hudaýy ýalançy çykaryp, Oňa iman edýän däldir. Hudaýyň şaýatlygy, ine, şundan ybarat, Hudaý bize ebedi ýaşaýyş berdi. Bu ýaşaýşy Öz Ogly arkaly berdi. Kim Hudaýyň Ogluna iman edýän bolsa, onda ýaşaýyş bardyr. Kim iman etmeýän bolsa, Onda ýaşaýyş ýokdur. Görşümiz ýaly, Hudaýyň Özi Öz Ogly, ýagny Mesih Isa barada hem şaýatlyk edipdir. Eger Hudaýyň şaýatlygyny kabul etmesek, ýöne adamlaryň, nirededir, soňky dörän dinleriň, diýýänlerine ynansak we Hudaýyň Özüniň şaýatlygyna we Ýazgylarda aýdylýan şaýatlyklara, Isa Mesih baradaky şaýatlyklara ynanmasak, onda Hudaýa garşy hereket edýäris. Ýagny, Hudaýyň şaýatlygyna ynanmasak, onda Hudaý ýalançy diýip biz Oňa dil ýetirýäris. Şonuň üçin Hudaýyň şaýatlygyny kabul etmek gaty wajypdyr. Bu günki biz siziň bilen öwrenjek bölümimiz Isa Mesih özüniň durmuşyny, özi barada aýdýanlarynyň diňe bir özüne esaslanman, Hudaýyň şaýatlygyna, Ata Hudaýyň şaýatlygyna hem esaslanýandygyny aýdyp geçýär. Bu barada Ýahýanyň Hoş Habarynyň sekizinji babynda biz okap bilýäris. Geliň, şol baba seredeliň. Serediň, Isa näme diýýär, Men Özüm hakda şaýatlyk edýärin, Meni iberen Ata-da Men hakda şaýatlyk edýär diýip, jogap berdi. Onsoň Isadan, Seniň Ataň nirede? diýip soradylar. Isa olara, Siz ne meni tanaýarsyňyz, ne-de meniň Atamy. Meni tanaýan bolsadyňyz, meniň Atamy-da tanardyňyz diýdi. Serediň, şu taýda Isa Mesih Özüniň Özi barada şaýatlyk edýändigini we onuň üstesine Hudaýyň hem Isa Mesih barada Özi barada şaýatlyk edýändigini şu aýatda aýdýar. Bu taýda iki adamyň şaýatlygy. Bilşimiz ýaly, mysal üçin, kazyýetde ýa-da başga ýerlerde bir hakykatyň dogry ýa-da nädogrudygyny anyklamak üçin iki sany ýa-da üç sany ikiden köp bolan şaýatlaryň gerek bolýandygyny bilýänsiňiz. Muňa meňzeşlikde, Isa diňe özüniň aýdan sözleri bilen däl-de, Hudaýyň hem oňa şaýatlyk edendigini aýdýar. Isa Mesih barada gürrüňlerimiziň şaýatlyklary gaty köpdür. Ol Hudaýyň şaýatlygy. Isa Mesihiň özüniň şaýatlygy, onuň durmuşynyň, eden işleriniň, alamatlarynyň şaýatlygy. we Isa Mesihi öz gözleri bilen görüp, gulaklary bilen eşiden resullaryň, adamlaryň şaýatlygy hem, ondan başga-da, onuň daşyndan, şol döwürde ýaşap geçen, hatda imansyz adamlaryň hem, başga dinde bolanlaryň hem, ýa-da taryhçylaryň hem şaýatlyklary bardyr. Geliň, bularyň käbirlerine esasy bolan Hudaýyň şaýatlygyna ilki seredip geçeliň. Ilki bilen Hudaýyň Isa Mesihiň Öz Ogly, ýagny Onuň mukaddes Sözüdigi we bakydygy we göklerden ýere ini inip gelendigi baradaky şaýatlygy Hudaýyň mukaddes Ýazgylaryna esaslanýar. Ýagny Hudaý başdan başlap Töwratdan Zeburda, pygamberler ýazgylarynda gelejekde öz etjek işlerini, ýagny adamzady halas etjek bir baky Mesihi özüniň iberjekdigini pygamberlik edipdi. Şol pygamberlikleri arkaly Hudaý Isa Mesih barada hem şaýatlyk edipdi. Mukaddes Ýazgylarda üç ýüzden gowrak Mesih barada pygamberlikler bar. Şol üç ýüzden gowrak pygamberlikler gelejekde bolar diýip aýdylan zatlar bir adamda, ýagny Isa Mesihde berjaý boldy. Bu haýran galdyryjy gudratly bir zatdyr, hakykatdyr. Ýagny bir adamda üç ýüzden gowrak müňýyllyklaryň dowamynda heniz şol Isa Mesih dünýä gelmänkä aýdylan sözleriň, aýdylan pygamberlikleriň berjaý bolmagy adam ölçegi bilen mümkin däl. Emma Hudaý üçin hemme zat mümkindir. Şonuň üçin hatda şol Hudaýyň öňünden aýdan pygamberlikleriniň Isa Mesihde berjaý bolmagy hem bize şol şaýatlyklaryň Isa Mesihiň hakykatdan özi barada aýdanlarynyň hakdygyna güwä geçýär. Bize, bizi tassyklaýa, subut edýä. Şonuň üçin, pygamberlikleri öwrenemizde hem we olaryň Isa Mesihde berjaý bolanyny göremizde hem Isa bolan imanymyz artmalydyr. We Isa Mesihe ynanmaýan bolsak, hökman iman etmegimize bize esas berýändigini görmelidiris. Ikinjiden, Hudaý diňe bir pygamberlikler arkaly däl-de, hatda Özüniň Isa barada gönüden-göni sesli aýtmagy bilen hem şaýatlyk edipdi. Bu barada ýazgylar ine, Mattanyň Hoş Habary üçünji bap on dördünji aýatda Isa Mesihiň ilki suwda çümdürilen wagtynda Birnäçe ýüzlerçe adamlaryň seredip duran wagtynda bolup geçen wakalarda Hudaýyň saýatlygyny bize görkezýär. Geliň muny okap geçeliň. Mattanyň Hoş Habary üçünji bab, on dördünji aýat. Emma Ýahýa ony saklap, Sen meni çümdürmeli welin, seniň özüň meniň ýanyma gelýärsiňmi? diýdi. Isa oňa, Goý, häzir şeýle bolsun, sebäbi bize Hudaýyň islegini berjaý etmek ýaraşýandyr diýip jogap berdi. Isa suwa çümdürilip çykan badyna, gökler açyldy. Ol Hudaýyň Ruhunyň kepderi görnüşde öz üstüne inip gelýänini gördi. Şol wagt gökden, Bu meniň söwer Oglumdyr. Men ondan köp razydyryn diýen Owaz geldi. Şu taýda näme bolup geçýär? Isa Mesih Ýahýa suwa çümdüriji arkaly suwa çümdürilen wagtynda Hudaýyň Ruhy kepderi görnüşinde Isanyň üstüne inip gelýär, göklerden. Şol wagt hem Ata Hudaýyň sesi göklerden eşidilýär. Hudaý näme diýýär? Bu Meniň söwer Oglumdyr. Men ondan köp razydyryn. Şu taýda Isa Mesihiň daş-töwereginde Ýahýa pygamberiň yzyna erenler hem Isa Mesih barada bu aýdylan Hudaýyň sözüni eşitdiler. Bu bolsa Hudaýyň Özüniň sözi arkaly hem, diýýän zatlary arkaly hem, Gökden gürläp, Isa Mesih barada şaýatlyk edýär. Ikinji bir şeýle ýagdaý Isa Mesihiň keşbiniň bir dagda üýtgeýşi baradaky taryhy wakany biz okap görüp bilýäris. Bu barada Mattanyň Hoş Habary on ýedinji babyň birinji aýatyndan okap bileris. Isa alty günden soň diňe Petrusy we Ýakup bilen onuň dogany Ýohannany ýanyna alyp, bir beýik daga çykdy. Şol ýerde olaryň gözleriniň alnynda onuň görnüşi üýtgedi. Onuň ýüzi gün kimin parlady. Lybasy yşyk kimin ap-ak boldy. Birdenkä, olara Musa bilen Ylýas göründi. Olar Isa bilen gepleşip durdular. Petrus Isa, Ýa Reb, bize bu ýerde bolmak ýaraýa. Eger isleseň, bu ýerde üç çadyr dikeli. Biri saňa, biri Musa, biri Ylýasa diýdi. Ol entäk gepläp durka, parlak bir bulut olaň üstüni örtdi. Bulutdan bir ses gelip, Bu Meniň söwer Oglumdyr. Men Ondan gaty razydyryn. Oňa gulak asyň! Diýdi. Şägirtler muny eşidenlerinde, gaty gorkup, ýüzin ýykyldylar. Haýran galdyryjy waka. Isa Mesih bir belent daga üç sany şägirdi bilen çykýar. Şol ýerde onuň görnüşi üýtgeýär. Ýagny ol bir Gün ýaly parlak kimin ýagty saçýar. We şol wagt hem Musa bilen Ylýas Isa Mesihiň ýanyna gelýär. Bilşimiz ýaly Musa hem, Ylýas hem dagda Hudaýyň şöhratyny görüpdiler. Dagda Hudaý olar bilen duşuşypdy. Muňa meňzeşlikde, eger ünüs berseňiz, Isa Mesihiň ýanyna hem Musa bilen Ylýas duşuşmaga gelýär. gürleşmäge gelýär. Bu taýda Isa Mesihiň hem Hudaý bilen birdigini, şol dagda öz şöhratyny öz şägirtlerine aýan edişini biz görýäris. Munuň üstesine-de, Hudaýyň Özi Isa Mesih barada tassyklaýjy şaýatlyk edýär. Ol näme diýdi? Bu Meniň söwer Oglumdyr. Men Ondan köp razydyryn. Oňa gulak asyň. Isa Mesihe gulak asyň. Isa Mesihiň Özi barada aýdanlaryny Onuň durmuşy arkaly, Onuň eden işleri arkaly hem Oňa iman ediň, gulak asyň, çünki Ol Meniň siziň üçin iberen söwer Oglumdyr. Halasgär Rebdir. Ol Men bilen birdir. Oňa iman eden ebedi ýaşaýşa eýe bolar. Bu taýda biz Hudaýyň şaýatlyklaryny görýäris, hakyky şaýatlygyny görýäris. Emma adamlaryň pikirlerine däl-de, Hudaýyň hakykatlaryna ynanmalydyrys. Başga bir zat, Musa bilen Ylýasyň Isa Mesihiň ýanyna gelmegi, Musa arkaly Hudaý näme etdi? Mukaddes kanun beripdi. Ylýas arkaly bolsa köp gudratlar görkezip, pygamberlikleri aýan edipdi. Bularyň, ýagny Hudaýyň mukaddes kanunlarynyň maksady, pygamberleriň dünýä gelmeginiň maksady, olaryň pygamberlikleriniň maksady Isa Mesihde berjaý boldy. Şonuň üçin Musa bilen Ylýas Isanyň öňüne geldi we bu waka arkaly Hudaý Isa Mesihde ähli zadyň berjaý bolandygyny bize görkezýär. Isa Mesih barada Hudaýyň şaýatlygyndan başga Isa Mesihiň öz şaýatlygy hem bardyr. Aýdyşym ýaly, bir hakykat barada ikiden ýa-da ikiden köp bolan şaýatlyklar gerekdir. Muňa meňzeşlikde Isa hem näme diýdi, Men barada özüm hem Gökdäki Hudaý hem şaýatlyk edýär. Isa Mesihiň şaýatlygy nämä esaslanýar? Isa Mesihiň şaýatlygy Onuň dünýä inik gelişi, Onuň päkligi, mukaddesligi, kämilligi, hiç hili günä etmezden ýaşap, adamzada aýratyn mukaddes, kämil ynsany görkezişi, Ondan başga-da Onuň eden alamatdyr gudratlary, Onuň syrkawlary sagaltmagy, ölüleri direltmegi we başga-da köp-köp gudratlar etmegi hem Isa Mesih barada şaýatlyk edýär. Şonuň üçin Isa Mesihi hakykatdan tanajak bolsak, onda Isanyň durmuşyny öwrenmelidiris. Şu Dogrulyk ýoly gepleşimizde we beýleki türkmen gepleşiklerimizde edýän gürrüňlemimiziň esasynda Isa Mesihi tanatmak we ony Ýazgylar esasynda öwrenmek we ynanmakdyr. Şonuň üçin Isa barada biljek bolsak, onuň durmuşyny öwrenmelidiris. Şonuň üçin Injil, ýagny Hoş Habar Isa Mesih baradadyr. Isa Mesihi tanamak tanasak, onda Hudaýy tanaýandyrys. Çünki Hudaý we Isa Mesih birdir. Isa Mesihiň şaýatlygy barada, eden işleri barada men bir aýat okamak isleýän. Lukanyň Hoş Habary ýedinji babyň on sekizinji aýadynda Ýahýa pygamber Isa barada öz şägirtlerini onuň ýanyna iberip, Onuň Mesihmi ýa-da däldigini soradýar. Bu barada Lukanyň Hoş Habary ýedinji bapda ine şeýle diýilýär. Ýahýanyň şägirtleri bu wakalaryň baryny oňa gürrüň berdiler. Ýahýa olardan ikisini ýanyna çagyryp, Gelmeli şol senmi ýa-da biz başga birine garaşmalymy? diýip, Rebden soramak üçin olary iberdi. Olar Isanyň ýanyna gelip, Bizi Ýahýa çümdüriji iberdi. Ol senden, Şol gelmeli Mesih senmi? Ýa-da biz başga birine garaşmalymy diýip, soraýa diýdiler. Şol wagtlar Isa köp kesellere, hassalara, erbet ruh eýleýänlere bejeripdi. Ençeme körleriň gözlerini açypdy. Şunlukda Isa habarçylara. Baryň-da, görüp-eşideňiňizi Ýahýa habar beriň. Körler görýär, agsaklar ylgaýar, deri keselliler tämizlenýär, kerler eşidýär, ölüler direlýär, garyplara hoş habar wagyz edilýär. Menden ýüz döndermedik adam bagtlydyr diýip jogap berdi. Haýran galdyryjy sözler. Isa Mesihiň hakykatdan dünýä gelen Halasgärdigini tanamak üçin, bilmek üçin Onuň durmuşyny öwrenmek gaty wajypdyr. Çünki Isanyň durmuşy, eden işleri, Onuň taglymaty hem bize Isa Mesih özi barada aýdýanlarynyň hakykatdygyny subut edýändigini görkezýär. Şonuň üçin Hudaýyň şaýatlygyna, Isa Mesihiň öz şaýatlygyna ynanmalydyrys. Isa Mesihe näme üçin ynanmaly we näme sebäpden ynanmaly? Munuň sebäbi biz günä edip, Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldyk. Hudaýyň magsadyndan daşda galdyk. Emma Hudaý dünýäni köp söýýänligi üçin, her birimize bolan magsadynyň, niýetiniň gowulygy üçin, Ol göklerden Halasgär Mesihi iberdi. Ony tanamak, Oňa ynanmak bize ýaşaýyş berýär. Şonuň üçin başda okan aýatlamyzda näme diýdi Hudaý? Hudaýyň şaýatlygy, Öz Ogly Isa Mesih hakyndadyr. Oňa ynananda, Isa Mesihe iman edende baky ýaşaýyş bolar. Iman etmedikde ýaşaýyş bolmaz. Şonuň üçin edýän gürrüňlerimiziň maksady, Isa Mesihi ýakyndan tanap, Oňa ynanmagymyzyň maksady, baky dowzah odundan, günäleriň jezasyndan halas bolmagymyzdyr. Şonuň üçin Isa Mesih özi hem Hudaýyň Patyşalygyna girmek üçin özüne iman etmelidigini, eger ynanmasalar, onda adamlaryň öz günäleriniň içinde öljekdigini aýdýar. Bu barada Ýahýanyň şol öwrenýän bölümimiz Ýahýanyň Hoş Habary sekizinji bapda Isa Mesih şeýle diýip ýatladýar. Isa olara ýene, Men gidip barýaryn. Siz Meni gözlärsiňiz we günäňiziň içinde ölersiňiz. Siz Meniň barýan ýerime baryp bilmersiňiz. Munuň üçin Men size, Günäňiziň içinde ölersiňiz diýdim. Çünki Meniň Biribardygyma iman etmeseňiz, günäňiziň içinde ölersiňiz diýdi. Haýran galdyryjy sözler. Isa Mesih barada Hudaýyň şaýatlygyna, Mukaddes Ýazgylarda aýdylan hakykatlara iman etmesek, onda günälerimiziň içinde baky ölüme gitjekdigimizi Isa aýdýar. Şol, şol döwürdäki ýehudylara Isa Mesihe iman etmeýändikleri üçin günäleriniň içinde öljekdiklerini Isa aýtdy. Şonuň üçin, bu gepleşiklerimizi diňleýän ildeşlerimiz, Isa Mesih barada şaýatlyklary ret etmäň. Hakyky şaýatlyklary ret etmäň. Imansyz bolmaň, Oňa iman ediň, Çünki diňe Isa Mesih arkaly biz halas bolýandyrys. Bu sebäpden Isa Mesih haçda adamzadyň günäsi üçin öz mukaddes janyny gurban etdi. Hatda Isa Mesihiň haçda ölmegi arkaly hem biz Hudaýyň biziň üçin bolan merhemetini, söýgüsini görüp bilýäris. Haç, adamzadyň öz-özüni halas edip bilmejegini we jezanyň, günä netijesinde adama beriljek dowzah odunyň bardygyny we biziň diňe Hudaýyň merhemeti we söýgüsi arkaly, Halasgär Mesihi arkaly halas boljagymyz hakynda bize şaýatlyk edýär. Şonuň üçin Isa Mesih näme diýdi? Ynsan Ogluny haçda ýokary göteren mahalyňyz Meniň şoldugymy bilersiňiz. Isa Mesih haçda ölümi arkaly Özüniň Halasgär Rebdigini hem bize subut edýär. Şonuň üçin Isa Mesihiň dogulyşy, dünýä gelmegi, suwda çümdürilişi, Mukaddes Ruhuň Onuň üstüne inmegi, hatda Öz mukaddes ganyny dökmegi hem bize Mesihiň Halasgärdigini subut edýär. Dinler muny et, ony et, ýa-da ine meniň edýän işlerime seret diýýär. Hudaýyň hakyky imany bolsa, Hudaýyň hakyky şaýatlygy, Isa Mesihdaky ýoly bolsa bize Onuň merhemeti hakynda, Onuň söýgüsi hakynda, Hudaýyň ähli gutulyş magsadynyň berjaý Isa Mesihde berjaý bolandygy hakynda bize şaýatlyk edýär we biziň diňe Hudaýyň eden işlerine ünüs berip, Oňa bil baglap, Onuň bize beren gutulyşyny kabul etmegimizi bize ýatladýar. Gadyrdan ildeşim, sen şu şaýatlyklara, Hudaýyň şaýatlyklaryna Isa Mesihiň özüniň durmuşy arkaly eden işleri arkaly hakyky şaýatlyklaryna ynanýarmysyň? Eger hakykatdan heniz Isa iman etmedik bolsaň, onda Isa Mesihe şu wagtyň özünde Gel we Rebbiň we Halasgäriň hökmünde kabul et. Eger ynanýan bolsaň, onda bu hakykatlar esasynda ýaşamagyňy dowam edip, şeýle ajaýyp gutulyşy bize beren Rebbimize şükürler aýdyp ýaşamagy size dileg edýärin. Gadyrdan illeşlem mähriban doganlam. Goý Rebbimiz size bu hakykatlara düşünip ýaşamakda pata bersin. Ýenede gelejekki gepleşiklerimizde görüşýänçäk hoş sag boluň.